Ka video zohtu nan dihlak cungah lunglawmnak tampi ka ngei. Tuzing a chim duhmi kong hi ah Jesuh Khrih nih Sabbath phung a buar maw timi kong he pehtlai in ah video hi video ahhin chim ka duhmi a si. Mahka ah ngan pahnih a hme kul le thum in ah kul le riat chungah kan hmuhmi cu Voikhat cu Jesuh Khrih le a zultu hna kha lolak ah an kal lioah a zultu hna nih khan lolak i facang lolak i favui kha an kut in an rak sih tiin kan hmuh khawh. Cucu Farasi mi hna nih an hmuh tikah hitin an rak chim, Zohhmanh, na zultu hna nih Sabbath ni ah an tuahmi hi kan phung he aa ralchanhmi a si, an ti. Sabbath phung he aa ralhchanh tiin Farasi mi nih sual an rak puhmi kha kan hmuh khawh. Farasi mi hna nih an rak puh bantukin Jesuh Khrih zultu hna hi Sabbath phung an rak buar maw ti hi kan zoh tikah hin an rak buar lo. Zeiruangah kan ti ahcun Moses phungbia cauk chung i Deuteronomy a ngan kul le thum a hme kul le nga ahcun hitin a ṭial: Nan innpa rawl dir lio lak i nan kal tikah a vui cu nan si khawh lai, sihmanhsehlaw a dir liomi rawl nan innpa ta cu fa ah in nan hep lai lo, ti an si a ṭial. Cucaah Farasi mi pawl nih sual an phawtmi hi phungbia an i tlaih ko nain an rak palh ti kha hika ah an hmuh khawh. Zeiruangah kan ti ahcun anmah phung nih hin Moses phung nih hin fa vui cu tin si khawh ngah pa'an bal tein an thlep lai lo tiin a chim caah Farasi mi pawl hi phungbia nih tlaih ko nain an rak kal i zultu hna zong nih Sabbath kha an buar lo ti kha fiang tein hika kan hmuh khawh.
Cu ve bantukin Farasi mi hna bantukin tuchan kan hruaitu kan pastor le cheukhat cawnpiaktu hna nih Jesuh Khrih hmanh nih hin Sabbath ni a buar i Jesuh Khrih nih Sabbath hi zei ah a chia ti lo. Zeihmanh Sabbath ni cu ni dang bantuk in a chiah cang. Zei ni paoh ah Pathian biak ding a si cang ko tiin cawnpiaknak kha hung um tikah hi ka dih Moses phungbia tu kha an rak theih ve lo caah Farasi mi he an i tluk i Jesuh Khrih le a zultu hna kha Pathian nawl an buarter i cucu a hmaanmi cu a rak si lo ti kha kan ruah ding a um. Cucaah Farasi mi bantukin Jesuh Khrih le a zultu hna kha Sabbath phung an buar tiin chim ti lo ahcun a ṭha bik ko la tiah kei nih cun chim ka duh ve. Cu bantukin Farasi mi hna nih Jesuh Khrih le a zultu hna kha sual an phawt tikah Jesuh nih a hong lehmi te hi hika ah hin kan hmuh khawh i A hme kul a ngah ahcun Jesuh Khrih nih hitin a rak leh hna, David le a mi hna nih khan zeihmanh ei awk an ngeih lo i an rawl a ṭam tikah khan zeidah an tuah ti kha nan rel bal lo maw? tiin a rak leh i hihi Samuel kutkhatnak a ngan kul a khat a hme pakhat in paruk chung i David nih aa tlangbawi sinah khan aa Pathian sinah pekchanhmi aa rawl thiang kha an va hal i cucu thianghlim tein an rak um caah profet cu tlangbawi nih cun David le a hawile pawl kha tlangbawi lawnglawng nih ei khawhmi rawl kha a rak pek i David le a rawl a hawi pawl kha thianghlim tein an rak nun caah cu tlangbawi lawng nih ei dingmi rawl kha an rak ei kho ti kha kan hmuh khawh. Zeiruangah Jesuh Khrih nih amah le mah David he aa tahchunh i a Farasi mi hna kha a rak chim kan ti ahcun Samuel kuat hnihnak a hme a ngan paruk a hme kul a li a hleili in kan hmuhmi cu hitin a um. Cun David cu Bawipa hmaiah a thazaang dihlak in a laam. David cu lamangṭhia tlangbawi angki aa hruk. tiin kan hmuh khawh i hika i kan hmuhmi cu David cu siangpahrang a si i cun tlangbawi rian zong kha a rak ṭuan timi kha hika te ah hin kan hmuh khawh. Zeiruangah kan ti ahcun David kha tlangbawi angki kha ai rak hruk timi kha kan hmuh. Cucaah Jesuh Khrih hi amah zong hi siangpahrang Israel siangpahrang zong a si i Tlangbawi zong a si caah Sabbath cungah hin nawlngeitu zong a si ti kha David bantukin a si tinak kha a hung langhter duhmi kha a si.
Jesuh Khrih nih Farasi mi hna kha amah cu Israel mi nih an rak ngakmi Messiah, Israel ram uktu Siangpahrang sinak le Israel mi dihlak caah Tlangbawi ngan a sinak kha Farasi mi hna sinah hin a hung chim duhmi kha a si. David le a hawi pawl zong kha thianghlim tein an rak um caah Pathian, Pathian sinah an pekchanhmi rawl thiang kha an rak ei khawh. Cu bantukin Messiah Jesuh Khrih zong kha thianghlim tein Sabbath ni ah khan an um i zei phung buar hmanh an tuah lo i Moses phungbia zong an buar lo. Pathian nawlbia pahra chung a telmi Sabbath nawl khom kha an buar lo ti kha fiang tein kan hmuh i cucaah Farasi mi hna hi phungbia lawng an i tlaih sawhsawh i Jesuh Khrih hmanh kha nawlbia buartu tiah an puh ti kha kan hmuh khawh. Jesuh Khrih nih a hung leh ṭhanmi hna cu hitin kan hmuh khawh, hme kul le sarih ah, Jesuh nih cun, Sabbath cu minung caah pei ser a si cu, minung cu Sabbath caah ser a si ṭung lo, tiin a hung leh. A sullam cu minung cu Sabbath nakin chung lio ah kan um i Pathian nih hin minung caah Sabbath dinhnak kha a kan pek. timi kha Jesuh Khrih nih fiang tein a chim i cucaah minung a simi paoh nih cun Sabbath cu kanmah ta a si, kan caah Pathian nih a kan pekmi a si ti kha kan theih awk a si. Cun Sabbath cu zeitindah Pathian nih hin zeiruangah minung hi a kan pek an ti ahcun amah, amah le a mi, a miphun karlak ah hmelchunhnak zong a si tiin Ezekiel a ngan sawmhnih a hme hleihnih ah hin kan hmuh khawh. Israel mi hna le Pathian mi karlak i hmelchunhnak pakhat rak si ti kha kan rak hmuh khawhmi hna a si. Sabbath was made for man. Cun a mi Israel mi he lawng Pathian nih hin Sabbath a pek tiin kan ruah khomi a si. Sihmanhsehlaw Jesuh Khrih nih cun Israel mi ca lawngah a si lo i minung a simi paoh caah Sabbath cu pek a si tiin kan rak hmuh khawh. Cucaah minung cu niruk chung rian nan ṭuan lai i ni sarihnak ni cu Pathian nih thluachuah a pek bangin amah caah le thianghlim tein Sabbath cu kan ulh lai tiin Cathiang chung kong ahhin kan hmuh khawh a si. Cucu Isaiah ngan sawm nga le pariat a hmailei kum in teili zong ahhin Sabbath ni ulh man laksawng tiin Cathiang chungah kan hmuh khawh. Cucaah Sabbath ni a ulmi paoh cu Pathian nih hin laksawng a kan pek hrimhrim lai timi zong profet Isaiah chungah hin ṭha tein kan hmuh ko mi a um. Cucaah Sabbath ni ulh cu laksawng hmuhnak zong a si ti kha kan hmuh khawhmi a si. Cun Sabbath bawi cu Jesuh Khrih a si bantukin Sabbath ni hmuhsakmi cu a ra lai dingmi kum thongkhat pennak ram kan i hngakmi cu ram cu CA cu tikah Jesuh Khrih nih a kan uk cikcek te lai ti kha chim ka duh. Cucaah atu Sabbath kan hmanmi hi a muithlam si i a taktak Khrih kha a um rih ti kha chim kan duh. A thlam ah kan um ahcun a taktak cu kan hmuh lai i a thlam Jesuh Khrih a thlam si lomi ni dang ah kan um ahcun amah a pum taktak simi he khan kan tlolh kho timi kha chim ka duh. ka duhmi a si. Hi video zoh tu nan dihlak cungah Pathian tu nih thluachuahnak in pe ko hna seh. Hai lawm.